my good people now welcome back again to anointed lady tv i don come your side with another legit intel i don come your side with another breaking news with another update wey i wan share give the general public the koko be say country people now dey for inside social media don dey backfire We follow country man wey dey go by di name Bayo Onanuga, he na di presidential spokesperson. Country men now dey backfire dis man sake of say he come outside come dey yarn dey give di general public say our presido Bola Ahmed Tinubu is deeply aware of di economic hardship wey dey savage di country. He say our presido dey aware of di premium shege wey country pipo dey dey receive on a daily basis He say our Presido Bola Ahmed Tinubu dey aware of the suffer pro max wey this im policy e don plaster for the lives of country people. So as the presidential spokesperson wey be Bayo Onanuga come yarn all this level finish, country people kuku para the more they come transfer the aggression put for this man body. Now for those of my fellow Nigerians wey no know wetin dey happen, calm down make I yarn you legit. Make I sharply give you the genesis, make I yarn you how the level e take start. You know say based on the hardship wey dey for inside we country Nigeria, based on how things don choke for country people, country men now come see am say this our President Bola Ahmed Tinubu, this name T-Pain e fit am well well because he don give country people pain a lot for inside we country Nigeria. As the nickname T-Pain wey country people give our President Bola Ahmed Tinubu don small small dey go viral na di presidential spokesperson wey dey go by di name bayo onanuga come come outside for tori pipo dia channel im come dey dismiss di social media nickname im come dey yarn dey give di general public say make dem comot body from dat name wey be t-pain wey dem dey give our presido bola ahmed tinubu because di name is very much mischievous im come dey yarn say our presido wey be bola ahmed tinubu say im mind dey for country pipo o, im dey very much committed to turning di economic fortunes of we green white green country wey be Nigeria around o. Say dis man come to do nice things for di general public and im dey feel di pain of country pipo but im dey assure us say relief is on di horizon. Say last last dem don dey see light at di end of di tunnel say make we just do di calms say before you know wetin go happen everywhere go stew for inside the country nigeria and everybody go come dey jollof now wey some countrymen now don don resort to dey call our presido t-pain out of mischief say e no make sense make dem no call am t-pain because our presido e no be t-pain say our presido come to heal not to hurt the general public no be small matter like this o my good people you know say after the presidential spokesperson wey be bayo onanuga yarn all this level finish

wey harsh pass T-Pain. Say make our presido just accept that name with im full chest because the name e fit am well well. No be small matter like this o oh my good people. For inside Facebook, one countryman come dey yarn o say e no dey envy Oga Bayo Onanuga o because e know very well say the man just dey do the job wey dey dey pay am for. He say for person now to dey defend the policies of our presido Bola Ahmed Tinubu These same policies will don't bring upon hardship, will don't bring pain and loss of employment to the general public. No be easy job, oh, no be small thing to do at all. But however, to dey tell country people lie over and over again e cannot make country people believe say na truth wey im dey talk that is to say two wrong cannot make a right im come dey yarn say we wey be the general public we wey be the country people na we wear the shoe and na we know where the shoe dey pepper us pass. so oga bayo onanuga just dey yarn all those level because na im job to support our presido no matter the matter but if he no get idea of wetin dey happen make country people tell am the truth the real truth be say country people dey suffer Then another country man come dey yarn o say very much correct o our presido Bola Ahmed Tinubu dey feel the pain of country people for inside a newly purchased presidential jet and a newly purchased Escalade SUV while another country man come dey yarn o say im dey think say our presido Bola Ahmed Tinubu and im associates dey are out of touch with reality they no true true know wetin dey happen and if for instance now we come dey assume say we understand very well say all this pain wey we dey go through na for the best when the best go take show im face how are we even sure say last last the best go happen for inside we country nigeria how the best wan take happen for inside we country what exactly is the benefit of country people in the long run these na the questions wey one countryman come dey yarn based on all this level while another one come dey talk say our president bola ahmed tinubu dey feel pain of country people na him come dey go on vacation person wey dey feel pain dey go on vacation dey go enjoy life abroad when the country wey him dey govern just dey suffer on a daily basis so those kind level e no make sense then another countryman come dey yarn o say it is very much unfortunate say our president bola ahmed tinubu just dey rubbish im reputation with this evil imf policy and im dey drag along oda respected democracy activists like bayo onanuga wey don fight for dictatorship to a standstill e don make ogbonge men now begin dey be like less less for im country nigeria and that is a very shameful thing he say this nickname now wey dem give our presido bola ahmed tinubu wey be t-pain so e make sense well well T stands for Tinubu and pain stands for the things wey country people dey go through for inside we country Nigeria. Now sharply um, my good people make I yarn you legit. Make I tell you how this T pain of a name e take come about. For inside the month of October for inside this year 2024, the former vice president wey be Atiku Abubakar he come dey criticize the things and things wey our president Bola Ahmed Tinubu dey do He come dey criticize how our Presido Bola Ahmed Tinubu take dey handle the fuel subsidy crisis for inside the country Nigeria. From there, now he come name our Presido Bola Ahmed Tinubu T-Pain. Take us say our Presido don bring about pain and hardship to the general public. So like this now, out of frustration, sake of the rising cost of living and the things and things wey don go wrong under the administration of our Presido Bola Ahmed Tinubu, country people kukuma adopt the name from there the social media nickname wey be t-pain come small small dey go viral and as the name dey go viral na why the presidential spokesperson wey be bayo onanuga come come outside dey yarn say make country people no call our presido that name because e no make sense say the name is very much mischievous but no be lie my good people before we begin dey criticize these reforms by our presido bola ahmed tinubu make we take style look into the future Make we take style look where this policy go last last lead us and make we by ourselves judge if the patience, if the hardship na necessary sacrifice. If you never do that level, then you no get right to dey criticize the reforms of our president wey be Bola Ahmed Tinubu. This my good people na the informate wey I wan share give the general public. Anyhow the thing be you for body, feel free make you drop am inside our comment section. Na we be Anointed Lady TV.